Ħuti Maltin. Għada huwa Jum l-Imnarja. Waħda mill-isbaħ festi fit-tradizzjoni Nisranija tal-poplu Malti. Festa li kienet ilha għal mijiet ta' snin dejjem ċelebrata mill-poplu Malti kollu kemm hu. Festa li l-Gvern Soċjalista neħħa milli l-poplu Malti jiffesteġġa kif tant kien ilu jiffesteġġa għal sekli sħaħ. Pero fit-tnax ta' Diċembru 1981, il-poplu Malti, fil-maġġoranza assoluta tiegħu vvota għall-programm tal-Partit Nazzjonalista. U f'dan il-programm hemm imniżżel li Gvern Nazzjonalista jerġa' jagħmel festi pubbliċi dawk li huma parti mit-tradizzjoni kulturali ta' pajjiżna. u fost il-festi msemmija hemm il-festa tal-Imnarja. Tgħiduli intkom hemm raġuni għaliex il-poplu Malti għada għandu jieqaf milli jaħdem? Iva hemm raġuni għaliex. Għaliex mhuwiex sew l-Gvern li jipprova jiġġustifika b'kull mod, issa jsejjaħ ħaġa, issa jsejjaħ is-siġġijiet, issa jsejjaħ il-kelma tal-Kostituzzjoni, issa jsejjaħ l-ispirtu tal-Kostituzzjoni, jsejjaħ kollox barra ħaġa, l-iktar ħaġa importanti. Fil-Kostituzzjoni hemm miktub Malta hija Repubblika Demokratika. U x'jiġġustifika Gvern? Jiġġustifika Gvern huwa meta għandu warajh il-maġġoranza tal-poplu. Gvern, bħalma hemm illum, li m'għandux warajh il-maġġoranza tal-poplu qiegħed jiċċaħħad lill-poplu mis-sustanza tad-demokrazija, dak illi jara li titwettaq fih ir-rieda tal-maġġoranza. U allura il-Partit Nazzjonalista, wara li domna nieħdu paċenzja għal xhur u xhur, wara li l-Gvern li hemm illum qiegħed jiċċaħħad lill-poplu minn dik il-maġġoranza li huwa wera li għandu fiduċja fiha fil-Partit Nazzjonalista, fil-programm li hu għalih ivvota, wara li l-Gvern li hemm nesa li huwa m'għandux il-mandat tal-poplu biex jiggverna, aħna dehrilna li għandna nieħdu l-okkażjoni ta' għada, Il-festa tal-Imnarja, biex ngħidu, il-poplu din il-festa riedha, il-poplu din il-festa jrid jiċċelebraha, ejja nagħmluha simbolu ta' reżistenza kontra gvern li qed jiggverna kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Simbolu ta' reżistenza kontra gvern li avolja jaf li qiegħed hemm bis-siġġijiet ma mhux Qiegħed hemm bis-saħħa tal-maġġoranza tal-poplu Malti, din il-festa illum qiegħda ssir simbolu tar-reżistenza tal-poplu Malti għal min jrid jiggverna kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Kien verament patetiku min ipprova jgħid fil-Parlament illi aħna Qed niggvernaw, aħna qegħdin hemm fuq, aħna nieħdu passi dixxiplinarji kontra l-ħaddiema, kontra l-ħaddiema impjegati tal-gvern, kontra l-ħaddiema tal-parastatali jekk dawn għada ma jmorrux għax-xogħol. U navżawh lil dan il-gvern li qed jiggverna kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Il-ħaddiem Malti, għandu d-dritt jimmanifesta l-volontà tiegħu demokratika, il-ħaddiem Malti għandu dritt juri li huwa mhux qed jaqbel ma' Gvern li qed jaħkem lill-poplu avolja l-maġġoranza tal-poplu Malti ma tridux. U jekk jsiru xi azzjonijiet kontra l-ħaddiema li jkunu riedu jfissru dir-rieda tagħhom għad-demokrazija, għal-libertà, riedu jfissru minn din il-festa simbolu ta' reżistenza kontra min qed jaħkmu kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu, jekk isiru xi miżuri eċċezzjonali kontra dawn il-ħaddiema li jkunu wieġbu għas-sejħa ta' pajjiżhom Il-Partit Nazzjonalista neċessarjament jkollu jirreaġixxi u jiddefendi bis-saħħa kollha li ttih il-maġġoranza tal-poplu li għamdu warajh kontra kull vittimizzazzjoni li jistgħu jsiru kontra dawk il-ħaddiema Maltin li wieġbu u se jwieġbu għas-sejħa ta' pajjiżhom. Għalhekk huwa patetiku min jipprova jhedded lill-ħaddiem Malti b'azzjonijiet dixxiplinarji Aħna ngħidulhom, Qogħdu attenti! Ħallu l-poplu bil-mezz ta' reżistenza passiva, bil-mezz ta' diżobbedjenza ċivili jfisser il-fehma tiegħu kuntrarja għal min qed jaħkmu kontra r-rieda tal-maġġoranza tiegħu. Qogħdu attenti, tagħmlux b'mod illi min jipprova jaħkem lill-poplu kontra r-rieda tal-maġġoranza, tqiegħduh fil-poplu f'pożizzjoni illi ma jibqax kif aħna rridu, kif aħna dejjem għadnilu, kif aħna dejjem ninsistu illi reazzjoni tiegħu tkun biss ta' reżistenza passiva, tkun dejjem biss ta' diżobbedjenza ċivili. Hekk hemm bżonn li l-poplu Malti jirreaġixxi, b'reżistenza passiva. Diżobbedjenza ċivili, tqegħduhx il-poplu Malti f'pożizzjoni differenti minn di kontra min qiegħed jaħkmu kontra l-volontà tal-maġġoranza tal-poplu. Għad jgħaddu żmien u l-poplu jagħti l-ġudizzju tiegħu fuq min qiegħed jipprova jaħkmu kontra r-rieda tiegħu. Aħna da li għandna x'ngħidulkom ħaddiema Maltin. Agħmlu d-dover tagħkom lejn pajjiżkom. Dan qegħdin ngħidulkom aħna mhux f'isem il-Partit Nazzjonalista biss, imma da qegħdin ngħidulkom prinċipalment f'isem il-libertà, f'isem id-demokrazija. Ħarsu madwarkom ftit u għidu, u kulħadd jifhimha, x'jiġifieri Hemm Gvern illi qiegħed jiggvernaha lil Malta. Hemm Gvern li jgħid illi hu jrid josserva l-Kostituzzjoni li tgħid li Malta hija Repubblika Demokratika. Ma kif tista' tkun verament Gvern demokratiku jekk int ma turix illi għandek il-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu? U x'verdett ikbar jista' jkollok Meta 51 fil-mija tal-poplu qallek, warrab, int m'għandekx tiggvernani, m'għandix iktar pjaċir bik. Għalhekk għada, il-ħaddiem Malti se jagħmel simbolu ta' reżistenza. U għalhekk għada il-ħaddiem Malti mhux se jmur għax-xogħol. Hemm min qed jheddu l-ħaddiem Malti. Hemm min qiegħed jibbeżżgħu il-ħaddiem Malti. Però il-ħaddiem Malti jaf illi meta huwa Se jagħmel dan il-ġest ta' reżistenza qed jagħmlu għax hu qed jemmen f'ħaġa li hija ikbar minna lkoll, is-sens tagħna ta' libertà, il-volontà tagħna li jkollna demokrazija tal-fatti u mhux demokrazija tal-kliem. Għad jgħaddu s-snin u l-ħaddiema li ma jkunux marru għax-xogħol għada għad jiftaħru u jiftaħru tassew jgħidu aħna Konna fost dawk li ħadna dak il-pass u għadna, Jagħmlulna x'jagħmlulna, jew aħjar, jippruvaw jagħmlulna x'jippruvaw jagħmlulna, aħna dehrilna l-interessi ta' pajjiżna jiġu verament l-ewwel u qabel kollox. It-tfal li ma jmorrux l-iskola għada għad jgħidu aħna ma konniex morna skola fid-29 ta' Lulju 1982 Ma morniex l-iskola mhux għax aħna ma nemmnux fl-iskola, mhux għax aħna ma rridux immorru l-iskola, imma għamilna dan biex anki aħna ta' tfal, ta' skulari, ta' studenti li aħna ridna nagħtu l-eżempju li aħna rridu li f'Malta ssaltan verament id-demokrazija, titwettaq verament ir-rieda tal-maġġoranza. Lin-nisa tad-dar ngħidulhom Tmorrux għada tixtru. Tmorrux għada mta' l-ħwienet. Għada huwa jum ta' festa għall-poplu Malti, il-festa tar-reżistenza kontra min qiegħed jaħkmu kontra l-volontà tal-maġġoranza tal-poplu. Jien naf illi xi wħud minnkom jkunu jistgħu jgħaddu minn problemi serji. Naf li xi wħud minnkom għandkom id-diffikultajiet tagħkom għal għada, imma jien naf iżjed minn dan. Naf illi meta intkom ġejtu fuq il-fosos, ħadtu ħalfa, għamiltu wegħda magħkom infuskom, illi intkom dan il-pajjiż tagħna, din l-art ħelwa, l-omm li tatna isimha, Irriduha verament iggvernata minn gvern li jkollu warajh il-maġġoranza tal-poplu. U aħna rridu li tinstab soluzzjoni għal pajjiżna mill-iktar fis, fl-interess tal-ħaddiem, fl-interess tal-familja Maltija, fl-interess tal-ekonomija ta' Malta, fl-interess tal-libertà ta' Malta. li nsibu soluzzjoni illi fiha l-poplu Malti ma jibqax maqsum. Soluzzjoni illi inwasslu l-pajjiżna li jkollu elezzjonijiet biex permezz ta' dawn l-elezzjonijiet ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu titwettaq. Ma nixtiequx naraw iżjed dewmien, iżjed telfim ta' żmien għal kull ġurnata. li fiha l-maġġoranza tal-poplu Malti tkun imċaħħad u tkun imċaħħda mill-Gvern li jattellat, dik hija ġurnata ħażina, dik hija ġurnata kontra l-interessi tad-demokrazija u tal-libertà f'Malta. Għalhekk, ħuti Maltin, meta għada intkom ma tmorrux għax-xogħol, meta intkom, studenti u skulari ma tmorrux l-iskola? Meta intkom ma tmorrux tixtru mill-ħwienet, intkom qegħdin tagħmlu ġest, ġest li jfisser il-poplu Malti, jiġi kemm jiġi imhedded, ħadd u ħadd b'ebda theddid ma jista' jiċħadlu r-rieda tiegħu li jkollu d-demokrazija li tfisser dak fejn titwettaq ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Intkom għad tiftakru fil-jum id-29 ta' Ġunju 1982 u għad tgħidu anki jien tajt sehmi f'dik inhar. Anki jien għamilt sehmi biex titwettaq il-bidla f'Malta. Għaliex jien bħalkom. Bħalkom ilkoll nemmnu illi meta għada qed nagħmlu dan il-ġest ta' reżistenza qegħdin inwettqu dak li nemmnu fih ilkoll, li l-libertà tiġi l-ewwel u qabel kollox. U għal-libertà l-ewwel u qabel kollox il-poplu Malti għamel, qed jagħmel u lest biex jagħmel sakrifiċċji għax jaf li għamdu l-kawża hija ġusta u li se jirbaħ u jirbaħ żgur. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd jisbaħ għada jum ta' reżistenza u jum li qatt niftakru fih bħala l-jum is-siegħa tal-Maltin.